Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou. Wawinjo muma Luka achiel kare pradek gaboro Luka achiel kare pradek gaboro e somo e ndiko mwasomo sani. Muma wacho kama, Maria nowachone niya, Eri an ka jatich Ruoth, ber mondo timrena mana kaka iwachono. Adwaro mana wuoyo sani ka jiwogo chunyi kendo ka jiwogo chunya how can we turn our fears into praise? Turning our fears into praise. Wamiyo luoro gigo mwaluoro e pinyni bedo chanso kata bedo gigo mwatiyogo mondo wapakgo Jehova Nyasaye. Turning our fears into praise. Maria nene e nyako matin Malaika nobiro ire to nowachone weche ma okia no akanye. Ne gin weche madongo dongo. Maria nonyis, malaika nonyiso Maria ni ibiro kisomo kapod ok ochopo pradek gaboro kanyo Luka achiel ni ibiro, mak, ibiro mako ich gi teko mar Roho Maler tibiro nyuolo nyathi tibiro chako nyinge Yesu. Magogi ok gine gin weche ma mayot kuom nyako matin ma ma, miluongo ni Maria. Ok ne gin weche mayot. Nene gin weche makelo luoro. Luoro nang'o? Ere kaka nyako ma bikira nyalo mako ich. Ong'e jogweng' biro wuoyo, osiepene biro wuoyo, nyiri wetene biro wuoyo, inyalo riembe e dala, inyalo inyalo inyalo miye nying, inyalo kudhi olaw, inyalo yanye, obiro bedo ng'ano ma onge nying kuom jogo ma entie e dala ma entie kamoro amora ma entie wechego nokelo luoro kuom Maria. To kata obedo ne gikelo luoro, malaika no, Maria nowacho ni, an jatich Ruoth, we otimrena mana kaka iwachono. Nikech en nyako mong'eyo ni gigo makelo luoro onyalo turn to be praised. To mano emomiyo kisomo Luka ariyo Nyako goyo erokamano kendo nyako praise kendo opako Jehova Nyasaye nikech Jehova Nyasaye osetimone madongo. How can we turn our fears into praise? Turn your fears, gigo te miluoro turn gi into your praise praise God for them nikech Jehova Nyasaye nyalo miyowa teko mar turning our fears into praise. Nene en nyako man kod midhiero kendo midhiero ne nobe omake ma openjre to biro bedo nade. Ing'e nitie weche manyalo biro ni michak penjri ni to mano to koro giminyisano biro bedo nade. Nyalo bedo wach nyalo inyalo kelni gi ng'ato ma ichak pamori kendi iwuon kigoyo kori kimako wiyi kiywak to koro wach ma winjono biro bedo nade? Seche moko kelni wach nitie ng'ama otho, seche moko kelni wach Ng'ama ihero weyi, seche moko okelni wach, en wach mar weyo tich. Seche moko okelni wach, wach mabwogo chunyi, wach mayiengo chunyi. Seche moko daktar okeloni wach ni in kod kansa. Seche moko okelni wach ni in kod ukimwi. Seche moko okelni wach ni in kod korona. Seche moko okelni wach ni in kod tuo mok nyalre. Seche moko kelni wach en wach kaka malaika nobiro kuom Maria momiye wach mobwoge openjo to mano bro bedo nade? Be isepenjri ni mano to koro bro bedo nade? Bang'e to malaika no maraye Maria, Maria nowacho ni we otimrena mana kaka isewachono, we otimrena mana kaka isetimono, nikech ne on, en ng'ano manyalo loko fears meke obed donge ing'eyo ni 75% actually 80% of what you fear will not, will not happen ibet kiluor 24 hours ibet kiparo ka in kod midekre mek paro in kod ulcers mek paro in kod tuoche mek paro blood pressure opong'i nikech paro ibro medo ang'o kod paro mari miparono Bed kaka Maria, wabed kaka Maria, we otimre na mana kaka isepangono. Bang'e tichak pako Nyasaye, ichak goyo ni Nyasaye erokamano nikech Nyasaye e Nyasaye matimo maber, e Nyasaye mangima kendo e Nyasaye ma oritowa. Emomiyo wan kod teko mar loko chandruogwa bedo pak. Waloko chandruok mokelnwa bedo pak nikech gigo mwaluoro kod gigo ma jachien dwaro mondo wabedgo kod kihondko mok wanindi gotieno kwabedo gi paro ok wanyal bedo ni wabeda gi paro ma jachien oketowa motweyowa mwabeda beda gi paro ni biro bedo nadi maria ne nyalo bedo ne en gi paro mang'eny ere kaka biro bet ji biro wacho ang'o ji biro wuoyo ang'o biro dong' ji bro nyiera machal nade kijana bro wa yanya machal nade mano to koro bro explain ni jini mano tang'o ka nyiso gi ni amako ich gi teko maro mano to koro en ang'o Maria nowacho ni weyo timrena mana kaka wabed jogo mabet kaka Maria wabed jogo manyalo wacho ni Nyasaye weyo timrena mana kaka isemako Nyasaye mndu gwedhu